Dyma Terry Barton gyda chrynodeb o prif straeon Colombia yr unfed ar ddeg o Fehefin 2014. Yn gyntaf, chwaraeon, gan fod y rhain wedi bod ym meddiannu lle blaenllaw yn y penawdau cenedlaethol dros yr wythnos diwethaf, rhywbeth sy'n gyffredin iawn pan fydd buddugoliaeth fawr yn cael ei ennill gan ddinasyddion Colombia. Ond mae'r wlad wedi bod yn dathlu ac yn trist cau yr un pryd. Y newydd da o lawenydd mawr yw bod Nairo Quintana recyclwr o'r Andes Uchel yng nghanol Colombia, wedi ennill y Giro d'Italia ar ddechrau mis Mehefin, un o rasys seiclo ryngwladol pwysica y byd, ar ôl y Tour de France ac ar yr un lefel â'r Vuelta a Esbania. Yn wir, daeth Colombia yn gyntaf ac yn ail wrth i Rigoberto Urán, Colombiad arall, gipio'r ail safle. Y newyddion felly sydd yn amlyca. ac efo mwy o sylw nag unrhyw niwydd arall fydd o bosib yn pwysicach, megis trafodaethau heddwch rhwng gwrthryfelwyr arfog a'r llywodraeth, ac etholiadau arlywyddol, y ddau sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Colombia. A'r niwydd chwaraeon trist iawn? Wel, dyw'r chwaraewr pêl-droed, Radamel Falcao, ddim yn ddigon iach i cymryd ran yng Nghwpan y Byd ar gyfer Colombia. Gafodd ei goes i anafu yn ôl yn mis Ionawr, a dyw hi ddim wedi gwell yn ddigon da iddo fe chwarae ar lefel proffesiynol. Fel ymosodwr, Falcao yw'r chwaraewr gorau sydd gan y tîm genedlaethol. Yn ogystal â hyn, mae'r tîm wedi colli sawl chwaraewr arall drwy anafiadau. Felly, rhwng hyn i gyd, mae'n anodd gweld Colombia yn cyrraedd yn bell iawn yn y cwpan. Ond, yn y fath achos, yr opsiwn arferol yw i'r genedl troi yn Brasiliaid am weddill y twrnamaint. A gyda Cwpan y Byd yn brysur agosáu, mae newyddion o'r wlad drws nesa hefyd yn y penawdau. Mae llawer o dyndra yn ninas mwya Brasil, São Paulo, wrth i weithwyr y trenau tanddaearol gynnal streic am gyfnod amhenodol ers y pumed o Fehefin. Maen nhw'n mynnu codiad cyflog o 12 y cant tra bod y Llywodraeth wedi cynnig rhyw 8 y cant. Mae'r ddinas yn anrefn, efo neb yn gallu cyrraedd eu gweithle. Mae'r heddlu wedi bod yn defnyddio nwy dagre yn erbyn yr undebwyr sy'n gwrthdystio. Mae Llywodraeth o dan bwysau mawr i ddatrys y streic cyn i'r cwpan gychwyn yr wythnos nesaf, yn enwedig gan mai San Paolo, fydd yn cynnal y gêm agoriadol rhwng Brasil a Croatia ar y deuddegfed o Fehefin. Mae hyn ddim ond yn ychwanegu at yr argraff fod trefniadau ar gyfer Cwpan y Byd wedi bod yn drychineb ac yn barus mawr ar gyfer y awdurdodau. A nawr i droi at etholiadau arlywyddol a thrafodaethau heddwch Colombia, sydd wedi cael eu gostwng i'r ail safle newyddiadurol. er ei bod o arwyddocâd llawer pwysicach ar gyfer dyfodol y wlad, ac mae'r ddwy thema wedi'u cysylltu yn agos iawn gyda'i gilydd, os ga i egluro. Mae'r ddau brif ymgeisydd yn yr etholiad, Oscar Ivan Zuluaga a Juan Manuel Santos, yr arlywydd presennol, wedi mynd trwodd i ail rownd yr etholiad ar y pymthegfed o Fehefin, gan nad oedd yr un ymgeisydd wedi cael mwy na 50 y cant yn y rownd cyntaf. O ran ei ideoleg, mae'r ddau ymgeisydd yn hynod o debyg, Ceidwadwyr a Horwyddwyr y Farchnad Rydd. Ond, tra fo Santos yn awyddus i gadw trafodaethau heddwch gyda'r Guerrillas i fynd yn y fan â Cuba, mae Zuluaga eisiau cael llawer mwy o gonsesiynau gan y gwrthryfelwyr cyn dal ymlaen efo trafodaethau. A pwy yw'r gwrthryfelwyr hyn? Wel, y FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, neu Lluoedd Arfog Chwyldroadol Colombia, grŵp gerilla aden chwith sydd wedi bod yn brwydro yn erbyn y llywodraeth ers hanner canrif, ac er bod sawl proses heddwch wedi bod rhyngthyn nhw a'r llywodraethau dros y blynyddoedd maith o ryfela, does na'r un wedi bod yn llwyddiannus hyd yma. Draw'n ni'n ôl at wlad gyfagos arall, Feneswela. Mor gyfagos nes bod y perthynas rhwng Colombia a Feneswela yn debycach, efallai, i honno rhwng Cymru a Lloegr, gyda'i hanes wedi rannu ers canrifoedd. Ond, gydag un gwahaniaeth sylfaenol heddi. Mae Feneswela yn wlad efo cyfundrefn wleidyddol sosialaidd a chwyldroadol, i'r gwrthwyneb o Colombia. a dyw Venezuela byth allan o'r newyddion yn Colombia. Y tro hyn, mae Leopoldo López, un o brif wrthwynebwyr arlywydd Venezuela, Nicolás Maduro, wedi bod yn y penawdau ar y chweched o Fehefin. Mae awdurdodau Venezuela wedi penderfynu dechrau achos llys yn ei erbyn yn ei gyhuddo o annog trais yn erbyn y llywodraeth. Cafodd i arestio ym mis Chwefror ac mae e wedi bod yn y ddalfa ers hynny. Mae Lopez yn economegydd sydd wedi'i addysgu yn yr Unol Daleithiau. Mae yn arwain plaid o'r enw Voluntad Popular, neu Ewyllys Poblogaidd, hon sydd wedi arwain gwrthddisgwyliadau efo miloedd o bobl ar y strydoedd. Roedden nhw'n protestio yn erbyn sefyllfa economaidd y wlad, efo chwyddiant o tua 60 y cant a phrinder nwyddau yn y siopau megis coffi a phapur toiled, yn ogystal â'r lefel uchel o droseddu. Fel y gallwch chi ddychmygu, mae cryn bwyslais mewn rhai sectorau, er yn ddoniol, ar y diffyg papur toiled. Yn ôl yr arlawedd, roedd y gwrthdystiadau yn ymdrech â'r coup d'état ac efo'r bwriad o ddymchwel y llywodraeth. Os bydd y llys yn cael Lopez yn aelod, bydd e'n wynebu o bosib deng mlynedd o garchar. Ond mae ei gefnogwyr yn ei ystyried yn carcharor cydwybod ac yn cwyno am y sefyllfa hawliau dynol yn Venezuela. Dyna prif newyddion Colombia dros yr wythnos diwetha. Diolch yn fawr am wrando. Mae e wedi bod yn y ddalfa ers hynny. Mae Lopez yn economegydd sy wedi'i addysgu yn yr Unol Daleithiau. Mae e'n arwain plaid o'r enw Voluntad Popular, neu Ewyllys Poblogaidd, hon sydd wedi arwain gwrthdystiadau efo miloedd o bobl ar y strydoedd. Roedden nhw'n protestio yn erbyn sefyllfa economaidd y wlad, efo chwyddiant o tua 60 y cant a phrinder nwydde yn y siopau megis coffi a phapur toiled, yn ogystal â'r lefel uchel o droseddu. Fel y gallwch chi ddychmygu, mae cryn bwyslais mewn rhai sectorau, er yn ddoniol, ar y diffyg papur toiled. Yn ôl yr arlawedd, roedd y gwrthdystiadau yn ymdrech â'r coup d'état ac efo'r bwriad o ddymchwel y llywodraeth. Os bydd y llys yn cael Lopez yn aeog, bydd e'n wynebu o bosib deng mlynedd o garchar. Ond mae ei gefnogwyr yn ei ystyried yn carcharor cydwybod ac yn cwyno am y sefyllfa hawliau dynol yn Venezuela. Dyna prif newyddion Colombia dros yr wythnos diwetha. Diolch yn fawr am wrando.